atu zan lei ah thazaang pek kan duhmi hna cu ṭahnak hla a ngan pathum a hme kul hnih in kul thum salai i ṭahnak hla a ngan pathum a hme kul hnih in kul thum bawipa dawtnak a fekmi cu a dong hrimhrim lai lo a zaangfahnak zong a cat lai lo zumhtlak a sinak cu a lian ngan hringhran ko ka van nol ṭhan lai bawipa dawtnak a fekmi cu a dong hrimhrim lai lo a zaangfahnak zong a cat lai lo zumhtlak a sinak cu a lianngan hringhran ko kan cathiang relmi bawipa nih thluachuahnak kan pek piak ko seh tuzan lei thazaang kan pek dingmi hna tlangtar cu bawipa dawtnak hi rel ko hna usih ti khasala atu i caan a kan tlaihpiaktu bette a van relmi le thazaang a van kan pekmi le hla a sakmi khan a van i kai ko taktak se bawipa dawtnak hi zei bantuk dir hun kan um zongah rel ko hna usih ti kha heka han thazaang pe kan duhmi hna se E Pathian bia kan lut colh ko hna lai i vawlei cungah hin ngaihchiatnak, zawtfahnak, harsatnak a phunphun kan tong. Cucu zei ruangah dah si ti si ahcun minung kan sual ruang le Pathian nawl kan ngaih lo ruangah Genesis angan pathum a hme hlei seri ahcun Pathian nih Adam kha a timi cu ei hlah kan timi kha nawl na ngai lo i na nupi bia kha na ngaih caah a ti nangmah ruangah vawlei hi atu hnu hin cun chiatserh a sa cang lai a ti cucaah evi le adam minung sul ruangah vawleicung cu chiatserh a si i cu vawleicung chiatserh a simi ahcun a tlong lengmi minung hna zong kha harnak a phun phun kha kan tong i harnak kan tonnak hi a pakhatnak cu pathian nawl kan ngaih lo ruangah harnak kan tong. A pahnihnak cu vawleicung chiatserh a si cang caah khan kha chiatserh a sa cangmi a chung ummi kha harnak a phunphun kha kan tonnak si. I zeitluk in rawl kan ulh zongah, zeitluk in thla kan cam zongah, zeitluk in cheuhra cheukhat kan pek zongah, ni sawm li rawl kan ulh zongah, vawlei a si caah khan harnak a ho paoh nih kan tong la. Kan Bawipa Jesuh Khrih hmanh kha vawleicung a um lioah khan pangpar phahmi lam a kal lo harnak a phunphun a tong i Jesuh Khrih nih thlichia tilet kha nawl a pek hna i an dai ko nain amah Jesuh Khrih hrimhrim kha long ai cit tikah khan zeidah si thlichia tilet bak a hrang ko Jesuh Khrih long ai cit nak rili le long ai cit lio hmanh ah thlichia tilet a hrang chim duhmi cu vawlei cungah hin mirum kan si ah sifak kan si ah pathian a zummi kan si ah a zum lomi kan si ah zei bantuk minung paoh hi harnak kan tong i thlichia tilet kan cungah a tho peng a hrang peng timi kha hika han chim ka duh mi si cucu Jesuh Khrih hrimhrim nih Johan a ngan hlei ruk a hme som thum le pathum ah a kan ti mi cu vawlei nih harnak an pek hna la a ti hihi amah Jesuh Khrih bia hrimhrim si vawlei nih harnak an pek hna lai a ti asanan a van nolh mi cu ṭih hlah u zei ruang a tiah cun vawlei cu ka tei cang a ti kan Pathian min thangṭhat sa ko seh Cucaah atu zanlei zongah Delhi lei ummi kan uh, India lei ummi kan si ah Malaysia ummi kan si ah Kawlram ummi Laitlang ummi uh, Zuet ummi Zurup vawleicung kan umnak po ahhin vawleicung kan um chung po vawlei asi chung po vancung kan kai hlan lo po cu zei bantuk minung po kha harnak kan tong peng ko la ti hi chim ko duh mi si Amah belte cu kan tonmi harnak kha ai khat lai lo. Ṭhen kha Paul cu tuntuk khuasaknak ah harnak kan tong lai. Ṭhen kha Paul cu susidor hna, ar-inn hna tu in, business hna tu in tangka tampi an hmu ko lai nain zawtnak fahnak hna zong in harnak an tong lai. Ṭhen kha Paul cu an dam ko lai. cun tangka zong an nei ko lai nain chungkhur khar ah fun sual fapa sual asilole nupi sual va sual hi ti bantuk hna zuding sai a ummi chungkhur khar hna zong kan tong ko lai i ṭhen kha paul cu siang kainak hna zongah camin puai hna kan sung lai ṭhen kha paul cu kan in le kan lo te hna a kang lai hei ti bantukin a phun phun in harnak kha pakhat hnu pakhat kan tong ko lai cuti sia cun harnak kan ton lio ah zeitindah kan um lai i cu harnak cu zeitindah kan tan khawh lai i cu harnak cu zeitindah kan lonh khawh lai timi kha atu zan ah hin thazaang pek kan duhmi hna cu si Bible ca chung Genesis ah kan hmuhmi cu Genesis in kan van kal i Exodus Deuteronomy chung ah kan hmuhmi cu Israel mi hna kong kan hmuh Israel mi cu sal an tannak chungin Pathian nih Ah, cawnhuk le khuai le ti a chuahnak ram Kanaan ram ah kal ding in a kamh hna i cucu a fialmi hna si. I Moses nih a van hruai hna i ramcar chung ah cu ramcar chung an um lio ah cun Pathian nih khuaruahhar thil tampi Izipt ram ah a rak tuahpiak hna. Ramcar chung zongah a rak tuahpiak hna. Asinain Israel mi nih khan Pathian nawl an ngai duh lo i Moses le Aaron le Pathian kha an doh. I caan a tampi lai caah khan a tawi tein ka duhnak te kha ka van chim lai i hi ah hin a dohtu hna lakah Korah le a hawikom kong kha chim ka duhmi si. Korah le a hawikom hna nih Joshua Moses te kha an doh hna. Korah nih Korah hi Levi miphun a si i Korah nih minung zahnih le sawm nga ai sawm hna. Ai sawm hna i Moses te kha an timi hna cu Moses Nanmah cung lawngah maw, nanmah sin lawngah maw Pathian hi a um i amah nih hin Pathian nih bia a chim. Ziah ah kanmah cung cio ah teh zapi sinah teh Pathian a um lo maw? Nan umtu dan hi zoh tuah u. Nanmah le nanmah uh, mingan ah nan i chia, nanmah le nanmah hi nan i phorhlaw ti phun khan Korah le hoi le nih khan an ti hna. Cu tikah cun Bawipa a thinhar i Zeidah Pathian nih a tuah ti si cun vawlei kha a kahter. Vawlei a kahter i Korah le a chungkhur khar vialte kha vawlei nih cun uh, a dawp dih hna. Cun Korah nih ai sawmmi minung zahnih le sawm nga kha rai an thawi lio ah Pathian nih van in mei a tlakter i an dihlak in a kangh dih hna. Korah le a chungkhur khar le Korah le a sawmmi minung zahnih le sawm nga kha an dih lakin meikang in sasah cun vawlei kak dawpnak in sasah an thi dih cu ahcun kora a fale kha an a thi lomi an um i hlan lio ah thlam cio an i sak i a phunphun ruangah salai cu kora a fale kha an thi lo Cu Moses a thih in uh, Joshua nih Israel kha Kanaan ram ah a van luhpi hna i Joshua chan khawh in siangpahrang Saul nih Israel mi kha van uk i Saul a thih khawh hnu ah David nih Israel kha van uk. Cu ahcun David nih Levi fapa Korah fa lak pawl kha kha a siangpahrang Inn i hlasa tu ah khan Korah fale pawl kha David nih khan a thim hna i a auh hna. Cu ahcun Korah fale nih hla an ṭialmi te kha atu zan i thazaang pek pakhatnak ah kan duhmi hna si. Kha Korah i uh, Korah a fale i an pa cu a thi cang i an chungkhur khar zong an thi cang i harnak a phun phun an tong thih lo lawng si lo a phunphun in ramcar chungah seseh cun kanan ram an luh hnu zongah seseh harnak a phunphun an tong ngaihchiatnak a phunphun an tong an cungah hin thlichia tile tampi a hrang cu lio ah kora a fale hna nih thla an phuhmi te kha atu zan ah hin thazaang pek kan duhmi hna si cucu zeidah si ti sia cun Salm sawmli le pahnih ah hin a pakhatnak ah an timi cu sazuk nih rialte dai a ngaih bantukin maw Pathian nangmah cu kan ngai maw maw a nungmi Pathian nangmah cu tihal in kan hal zeitik ah dah na umnak ka hun khawh lai i kan biak khawh lai an ti hihi David hla si loin a phuatu hi Korah a fale an si David nih khan a uar tuk i David hla David hla ti zong an ti phahmi si Korah a fale nih bawipa nangmah cu kan in ngai tuk ṭhal i sizuk nih a ti a hal i rialte dai a ngeih bantuk khin kan nunnak nih nangmah cu kan in ngai e an tim cu ahcun relnak panganak ah hin atu i chim kan duhmi hna cu cu cutluk i harnak le thlichia tilet le a phun phun piatana an ton lio ahcun zeidah an tuah ti cu cun Pathian sinah hlan phuahmi cu zeicadah ka ngei a chiat Zeicahdah ka lungre a theih? Pathian cu kaa bochan ṭhan lai i ka khamhtu le ka Pathian cu ka thangṭhat ṭhan lai. Hallelujah Bawipa nih sunparnak co ko seh. Unau hawidawt hna, ṭha tein van ngai hmanh u. Korah a fale nih harnak phun zikip an ton lioah an pa zong le a nu le an chungkhur khar vialte an thih lioah Kanaan ram ah harnak, ramcar chungah harnak tampi pi an tong i cu i hla an phuahmi cu zei ruang ah dah kan ngaih a chiat e zei ruang ah dah kan thin a phan e kha ngaihchiatnak le thinphannak vialte kha kan kaltak cang lai i an ti atu hnu hin cun bawipa pathian cu kan thangṭhat ṭhan cang lai i kan khamtu le pathian cu amah cu sunparnak kan pek cang lai hallelujah bawipa nih sunparnak co ko seh ka dawtmi hawikom vialte in ha ka van chim cang bantukin atu ah hin a zawmi nan um lai harnak a phunphun a tongmi nan um lai chungkhur kharpi an tana thilpuan ei le din fanu fapa harnak kan tonmi kha ai khat cio lai lo zei bantuk harnak zong tong ai kun Jesu Khrist nih vawlei nih harnak an pek hna lai sem an surati la vawlei ka tai chang ati bantukin kora afa le bantukin atu zana thazang pek kan duhmi hna cu zeicahdah ka ngei a chiat Zeicahdah ka thin a phan? Zeicahdah ka lungre a theih? Kum thong hnih le kul le ruk hin cun Bawipa kha ka thangṭhat cang lai i ka khamtu le ka Pathian kha ka lawmh lai i sunparnak ka pek cang lai tiah ti ve hna u sih. Halleluja! Cucu na ti khawh ahcun na caah damnak a si lai i na caah luatnak a si lai i na caah hnangamnak a si lai. E a pahnihnak ah Job tuanbia in thazaang pek ṭhan kan duh hna. Job tuanbia cu kan theih dihmi a si i Job nih hin a ti fapa pasarih le fanu pathum a ngei e a ti. Cu khuah cun sinum zong tampi a ngei ti. Job cu mirum tuk a si caah tu lawngte thong sari a ngei ati kala au hi thong thum a ngei ati cun cho tum tua zanga tua zanga ti cu tua khat a pan hi umi thong khat salai cu cho tum tua zanga cun lapi zanga anai i zop cu arum ngaingaimi a si tim. Job cu Pathian a ṭihzahmi numhei ngakṭah hna santlai lo hna a dawmi si i Job nih ai chalmi cu kei cu ngakṭah hna pa kei cu numhei hna pa ka si a ti. Cutluk cun Job cu numhei ngakṭah hna a daw i Pathian a ṭihzahmi si. A fanu le a fapa hna nih hin Pathian sinah sualnak an tuah lonak ding ah Zingka ten a tho i a fanu le a fapa hna caah hin rai a thawi piak tawn hna e ti cu tluk in Pathian a ṭihzah i Pathian ai bochan i sifak santlai lo ngakṭah zong a dawmi si asinain zeidah a um ti sa cun Job a ngan pakhat a hme paruk ah a timi cu Pathian fale hna cu bawipa hmai an chuah bakin Satan zong a rak ra ve a ti. Cucaah a tawinak tein Job cu Satan nih a van ṭhuat ciammam i zeidah a si? A fanu le pathum an thi i a fapa le pasarih an thin culong salok asal an thi dih culong salok tu thong sari kalaw zathum chawtum tu zanga lapi zanga vial te zong kha an thi dih cu lio ah cu thong cu zop nih a theih tik ah a fale vialte an thih dih i a ngeihchiah vialte a sinum vialte an thih dih thawng a theih tikah Job nih a chimmi cu zeidah a si Pathian a hlaw lo Bawipa Pathian khoika da na um Pathian na sa lo ne lo maw ziah ka fanu le ka fapa ca zongah zing fate in pei rai ka thoi cu sifak num hei ngak tra hna ka cawmmi vial he te te alaka maw asine tiah zawt nih pathian sinah vuivainak a tuah lo ngaihchiatnak bia pathian chiatsatnak bia ka khat hmanh a chim lo a chimmi cu job a ngan pakhat a hme kul le khat ah cun job nih ai thawh i tim ka nu pa chung in taklawng in ka chuak i tak lawng in ka kir ṭhan lai bawipa nih a ka pek i bawipa nih a lak ṭhan bawipa min cu thangṭhat si ko seh hallelujah bawipa min cu thangṭhat si ko seh a ti cu a mak kho tuk a ka ka hmuhmi vialte hi bawipa ta ta an si dih bawipa nih a ka pek i atu cu bawipa nih pei a lak ṭhan ko cu kei cu ka chuak ah hin taklawng in ka rak chuak i atu hi taklawng in pei ka kir ṭhan ko lai cu cu ruangah cun a ti bawipa cu thangṭhat sa ko seh hallelujah hallelujah hallelujah bawipa nih sunparnak cu ko seh dawtmi U le nau hawikom dot vialte hna, cu bia cu nan chiam kho ve lai maw? Atu ahhin na fanu thi sala Bawipa thangṭhat ko seh na tak kho lai maw? Na fapa thi sala Bawipa thangṭhat ko seh na tak kho lai maw? Atu nih in lo kang dih sala Bawipa thangṭhat seh na tak kho hnga maw? atu hi na su si dor in chut sela na ar in in chut sela chamin puai sung la motor accident tong la boipa thang that ko sa na ta khau hama e a foi la saman sala zeizong vial te he boy pakuta a um ko ka ngei mi vial te la kanun nak zong hi boy pakut a aum ko atamin ha ni chun zei bantuk thi lo har nak ngai chiat nak an ton zonga boy pa chu thang that sa ko sa an ti kho cu nun kan neih khawh nakhnga dingah Bawipa nih thluachuahnak kan pekpiak ko seh. Amen. Chicago ah khin Sapafot an timi a um i thongkhat le zariat le kul le riat in thongkhat le zariat le sawmriat le pariat ah si i a nupi nu hi Norway satravangka ah a ummi

An fa hi upebi khi kum hleihnih si i eni a si. Cun a van changtu hi McKee si i kum sarih si. Cun a van changtu hi Bessie a si i uh, kum li cu kho cun uh, kum li le thlariat a si. I a fale cu pathum Pathum an si i uh, mirum ṭhawng taktak si amah hi sihni rian a ṭuanmi si i sihni rian a ṭuan i chekakua mirum company nganpi neimi si i voikhat cu London ah kal an i tim. Zeiruang ah ti ahcun uh, The El Moody timi kha crusade ngan Hi conference nganpi a tuah ding si caah khan atu i Sapafort nih hin an crusade i kal zong a duh pinah amah hi sponsor a tuahtu si. E cucaah cun kal an van i timh lio bak ahcun ruah lo pin an sipuazi tuahnak innlo vialte a kang dih. Innlo vialte a kangh dih caah khan zeiti ti awk a ṭha ti lo i a nupi le a fale kha kha ka nupi le ka fale nannih rak kal chung law kei u tu hi innlo a kangmi kan sipuazi a rawkmi vialte hi ka van siamrem lai i cukhawh cun ka van ra ve lai a ti a nupi le fale kha a kalter hna i anih kha innkang a rawkmi kha remh dingin a um

Cu lioah a nupi nu nih cun thawng a van thanh i kha kan fal vialte an thil i keimah lawng ka tang e a ti. Cu bia cu Sapafot nih a theih tikah rianrang in a va kal ve i cuka hmun te cu hika hmun hi na fale an thihnak hmun a si tiah an chimh i cu ah ca a ṭialmi te cu Khrihfa hlabu Zathum le sawmthum le pahnih i kan sakmi kha si. Tidai bantuk in kalam a daih tikah le ti ngaihchiatnak tilet a thawh tikah zeikip si hna se ka cung i a tlungmi vialte hi ka thlarau caah an ṭha dih ko a ti. Ka van nolh ṭhan lai. Tidai bantuk in kalam a tluan i a daih tik zongah siseh, cun ngaihchiatnak tilet a thawh tik zongah siseh, ka cung i a tlungmi vialte te he ka thlarau ca an tha dih ko e te hallelujah a cang li na ka van ti mi cu hi hnu ah cun Jesuh thong long long in nun ka du ko chang e ati ka thi a ka zai a poi lo ka nun na se se ka thi a se se ka ngai a chia lo e ka thlarau kha bizik ano ko hallelujah atu hnu hin cun ti Jesuh thawng lawnglawng in nun ka duh cang. Ka thih zongah hin ka zei a poi hrimhrim lo e. Ka nun zongah ka thih zongah hin zei hmanh ka ngeih a chia lo e. Ka thlarau biazik kha a nawh cang. Hallelujah. Cu bantuk cu sapa fawt hna nih cun a fa le an thi dih zongah ka thlarau caah a ṭha ko a ti khawh. Hallelujah! Cucu Bawipa dawtnak, ṭhachin, a rel thiammi hna an nun, Job-te hna, Sapafot-te hna, Korah fale hna an nun kan zoh tikah cucu kan hmuhmi si. Kha nihin ah u le nau hna, Nang zong a phunphun na cungah ngaihchiatnak a tong ko lai. Atu lio cuahmah zongah hin, atu January thla lio cuahmah zongah hin, na nupi in siseh, na fanu na fapa in siseh, na va in siseh, na rianṭuannak in siseh, cun na siangkainak in siseh, tuntuk khuasaknak in atu hi damlonak in harnak na tong cuahmah ko lai. thlichia tilet a tho cuahmah ko lai cu lio ah pathian sinah maw nik na mawh chiat dai na hoi nu na hoi pa na nupi na va maw midang sim maw sual na phawt lai nang zeidah na tuah lai job bantuk in sapa fuat bantukin kora la fa le bantukin boipa nangmah kan thangthat ko boipa ka thlarau ca a tha ko boipa ka nunnak vial te hi nangmah sina a um ko ata khomi kan si kho na kha dingah boipa ni thlachuah nak kan pek pek ko se adongnak ah uh, Reverend Su ti mi nih thong tha chimi hi hi ka uah tuk i keimah zong nih uh, thawngtha chemnak ah caan uh, ka lak ve tawn cu cu zeidah si ti sasum Dr. Lus a um ti cupa sinah cun pengsen ala cangmi pa a va kal ti a va kal i cu doctor pa nih A van check tikah a lei ah hin cancer zawtnak a ngei ee ti. Doctor pa nih a chimmi cu kha atu hi na lei ah cancer zawtnak um caah na lei hi ten a hau. Na lei kan tan lo ahcun na pumpuluk vialte a lawn dih cang lai i na dam la lo cu caah cun na lei ten a hau a ti. E cupa cu pengsen a la cangmi si a ngaih chia tuk i kalei hi tan lo in a ngah lo maw ti a kan in tan lo ahcun a lawn dih la tiah ti zei khan na tuah tiah dakṭhor pa nih a hal i a lehmi cu kei cu pengsan ka la cang rian ka ṭuan ti lo cu khawh cun a ti zarkhat ah hin voikhat peng hi zarchiar te biakinn ah ka kal i kei ka rian ngan bik cu bawi pathang ṭhat hi a si ko ti i atu ah leitan ding na ti tikah khan ka ngaih a chia tukmi cu Bawipa ka thangṭhat kho ti la lo ti ka ruah ah hin ti si Bawipa nih a si na lei kan in tan ahcun thla na sa kho ti lai lo a ti a ngaihchia tuk i khah cuti si ahcun si Bawipa a ti nazi pakhat tein caan hong ka pe law hi operation na ka tuah hlan te hin Bawipa thangṭhat ning law a ngah la maw a ti si Bawipa nih e a ti i cu pengsan pa nih cun Bawipa a thangṭhat cu hla cu ka nunnak a um chung nunnak ka ngeih chung te hi lai holh in ka van leh chinmi a si bawipa ka thangṭhat ko la tiah hla an phuahmi te kha a sak cu hla cu a sak i Thiang Thlarau nih rian a van ṭuan ciamam cu kha sizung i rian a ṭuanmi nar pawl le sibawi le kha wan ṭhan pawl kha an rak ra i an ngol kho ti lo an ngol khawh ti lo ca khan zeidah a tlung ti si cun revival nganpi cu sizung ah cun a tlung e an ti sizung ah cun a tlung i an ngol kho ti lo i cu khaw cun a donghnak ah cun an ti kha sizung zong kha Khrihfa sizung ah an hman thai e an ti cu pengsan a lami pa cu a lawi i doctor pa nih appointment a pek ṭhan i a va kal ṭhan i cu ahcun doctor pa nih a van check tikah cun kha cancer zawtnak nih khan a chuah tak cang e ti kan Pathian min thang ṭhan sako seh cancer zawtnak in na lei kan in tan cang lai na holh kho ti lai lo Pathian na thangṭhat kho ti la lo an ti lio ah ngaihchiatnak thinharnak lungzawtnak lungretheih umnak loin zeidah ai thim ti se cun bawipa thangthat ai thim hallelujah kha kan nunnak a um chung te cu bawipa ka thangthat ko lai tiah bawipa a thangthat tikah cu a thangthatnak cu bawipa nih a cohlan i sizung ah revival ngan pi a tlung i thlarau taksa thinlung damnak sizung ummi hna nih an hmuh pinah cu sizung cu Khrihfa sizung tiangin an thlen i culawng salo kha a khenser kha Bawipa nih a lak piak. Hallelujah! Bawipa nih sunparnak co ko seh. Unau hawi dawt hna, cu dirhmun cu nangmah zong na si ve nakhnga dingah hin Bawipa nih a kan duh piakmi a si. Khrihfa hlabu ah Khrihfa hlabu zathum le sawmnga le pali ah ṭha chin rel tua ti a tlangpi a si i a pakhatnak ah zeitindah ti ti cun vawlei cung sifahnak kha na hmuh tikah e a ti na ruahchannak kha a dongh dengmang ahcun a ti ṭha chin pakhat hnu pakhat na rel lai i Pathian nih tam pi an pek kha na hngalh ko lai. Hallelujah. Vawlei cung sifahnak kha na hmuh tikah na ruahchannak zong a dongh dengmang tikah cun zeidah na tuah lai ti ahcun ṭha chin pakhat hnu pakhat in na rel lai i Pathian nih an dawt tuk le Pathian nih tam pi an pek khan na hngalh ko lai tha chinrel tuah pakhat hnu pakhat tampi an pek khan na hngalh lai ti a cang thumnak ah harnak le sifahnak na cung tlung ko hmanh solo tha chin pakhat hnu pakhat in varel ko lungfehnak le tha chin asi tiah ruat ko kan ni thiannak cha hin harnak zong arak her ve to ne ti hallelujah dot mi ulanau hna Lunglawmh caan lawngah Pathian thangṭhat ding kan si lo. Ngaihchiat caan zongah Pathian thangṭhat ding. Lunglawmh caan zongah Pathian thangṭhat ding. Kan zawt caan zongah ṭha chin rel thiam ding. Caan tampi ahcun Bawipa nih zeitluk in dah a kan dawt. Bawipa nih tam pi a kan pekmi hi kan hmu kho lo i kan cungah cakhat te a tlungmi ngaihchiatnak thlichia te le fahnak te lawng kan hmuh tikah hin Bawipa nih a kan dawtnak vialte kha kan philh tawn Pathian nih Israel mi hna cu kum zali sal an tannak chungin chuah i Cawnhnuk le khuahliti Kanan ram a chuahnak ah kalpi ding kha a timtu a piakmi hna si. An ka bochan sual lai lo, an ka zum sual lai lo a ti caah Israel uh, Egypt ram ah khuaruahharnak tampi a tu a piak hnu hna a van chuah. A van chuah hna zong ah cun chuah sasawh lawng si loin zan ah meicheu in a hruai hna i chun ah min mei in thladem a pek hna i a hruai hna. Cutiangin Bawipa nih khuaruahhar a tuah i a hruai ko hna nain ramcar chungah harsatnak an ton tikah an rawl a ṭam tikah an ti a hal tikah zeidah an tuah Pathian nih a tuahpiakmi vialte hna Pathian dawtnak khuaruahhar vialte kha an ruat ti lo i cu harnak caan khatte an tonmi ruangah Pathian an mawhchiat i Moses an mawhchiat Moses zeiruang ah dah Egypt ram ah thlan a um lo caah maw atu ramcar chungah kan nupi le kan fale he kan thi dih lai an ti Chakhatte an ti hal an rol tram tukah Mossad rak kan chuahpi la kan telo mo Egypt rama saber rama kan thu Egypt rami celeri putan nan te hna kan vangai hringhran da tia Pathian le Moses sina an vui bai Pathian nih a tuahpiakmi vialte hna kha ruat duh ti loin cakhat te harnak tu ah khan an vuivai i Bawipa an mawhchiat i Moses an mawhchiat. Cu ruangah Bawipa nih Kanaan ram a kamhmi hna cu minung tingruk an si i kum kul chung lawngte an nupi le an fale he khan cun ting tampi an sa lai Baibal nih a ṭial lo. kum kul le kum uh, kum kul chung lawngte upa lawngte tingruk an si cu ahcun bawipa an lomter lo caah bawipa an ngeih lo caah bawipa dawtnak tha chin an rel thiam lo caah tingruk chungah cun bawipa dawtnak tha chin a rel i bawipa nawl a ngaimi Joshua le Caleb long long nih Kanan ram an co dawtmi u le nau hna bawipa dawtnak ṭha chiat na rel thiam lo i bawipa nawl na ngaih lo i amah nai bochan thiam lo ahcun kum kul le kum ruk ah hin bawipa nih an kamhmi thluachuah ram na co kho lai lo bawipa nih an kamhmi chungkhar vanram na dirh kho lai lo bawipa nih pek an duhmi thlarau taksa thinlung damnak na co kho lai lo Israel mi bantukin na sung ve sual ko lai. Cucu nangmah na tuahsernak ruangah a si ko lai. Cuca cun kum thong hnih le kul ruk ah hin cun zei bantuk dirhmun kan um zongah zawtnak, fahnak, tuntuk khuasuak ruangah harsatnak, siangkai ruangah, chungkhurkhar ruangah zei bantuk dirhmun kan um zongah Bawipa thangṭhat hna u selaw. A dawtnak hi pakhat hnu pakhat in ṭha chin rel ko hna u sih.

Nan umnak hmun cio in thla kan campiak hna lai i Mizoram ummi zong nan um lai, cun Kawlram ummi zong Malaysia, cun Europe, Australia, New Zealand, USA, Canada nan um lai i na umnak a si khawh ahcun thlacam caan te kha, ah, na rian te kha van chia ta law na kutte kha mileng khan si zongah na rianṭuannak si zongah uh, motor mongmi nan si zongah na kutte kha van i don law hika hin thla kan campiak hna lai cu thla kan campiak dingmi hna cu a pakhatnak ah thlarau a dam lomi hna a phunphun ruangah kan thlarau hi a dam kho lo bible ca zong kan rel kho lo rawl zong kan ul kho lo cakhawh cun Ah, thla zong kan cam kho lo. I thlarau kan dam lonak ruang cu a phunphun ah a phunphun ruangah a si lai. Cu kho cun taksa a dam lomi i zawtnak, fahnak, nu nan si ahcun thi a ra kho lomi te hna, thi a pit kho lomi te hna, pa zong a phunphun in taksa dam lonak a ngeimi kan um lai. Cu kho cun thinlung dam lonak, nupi le ruangah, fale ruangah, vale ruangah, tuntuk khuasaknak ruangah a phunphun stress depression, thinlung a dam lomi zong kan um lai. Cu ruang zong ah cun thla kan campiak hna lai. Cun kum thong hnih le kul le ruk kar nan hlannak ah nangmah pumpak na chungkhur khar in uh, kar nan hlannak ah Pathian sinah thluachuahnak kan halpiak hna lai i nan umnak te khan uh, rak i ready in kan sawm hna. I online thlacamnak hi kutchuan i nan rucung te thlacam zong kha thluachuah a um tuk. Cun atu bantuk in nan rucungah kutchuan khawh a si lo i online thlacamnak zong hi hmual an nei tuk. I tuan deuh virus lio hna kha online thla kan campiak lamang hna i cu ahcun Thiang Thlarau he hna an i tong a phun phun in damnak an hmu. Atu tiang hi kan ministry ca zongah bawm chan tu an cang peng. I kha kong kha ca sau deuh lai ca khan nangmah nih mithmuh kut tong in kan Pathian hi zeitluk in dah khuaruahhar Pathian a si timi kha na co ve ko lai. Cu thla kan cam hna lai. Na mit rak i chim law na umnak te khan na kut kha rak don le thiang thlarau kan halpiak hna lai. Thla cam hna u sih. Hallelujah dawtu Bawipa, lianngannak le sunparnak le upatnak vialte nangmah ta siseh. Kum thong hnih le kum kul le kum nga zawtnak, fahnak, thihnak, accident nakin nangmah nih na kan khamh i hika online in a ṭhumi vialte kan si ah, a rak ṭhu te dingmi an si ah, kul le ruk zong damte na kan phakter ṭhan caah na min cu kan in thangṭhiat. Hi Gospel Ministry rianṭuannak zong nangmah nih thluachuahnak na pek i atu tiangah hi bantukin nangmah thangṭhatnak le thlacamnak caan zong na kan pek peng caah na min cu kan in thangṭhat ko. Atu zong kum thong hnih le kul le ruk Aw Bawipa January thla a si i a thlakhatnak taksa dam lomi vialte thinlung thlarau a dam lomi vialte ca zong ah Bawipa nangmah sinah thla ka cam ṭhan. A pakhatnak bik ah Bawipa thlarau a dam lomi hna Aw Khrihfa a si ve ko nain nangmah cu khamhtu le bawi ah an cohlan ve ko nain amin cazin kha Khrihfabu min ah a um ve ko nain Satan hlenthawinak ruangah siseh Aw sui lungun chaw le va ruangah siseh a phunphun ruangah thlarau a dam lomi ai lawm kho lomi a hna a ngam kho lomi Bible zong rel huam ti lomi aw rol zong a ulh huam ti lomi thla zong a cam huam ti lomi ai pum huam ti lomi atu zeimazat an um hi vialte hi Bawipa nangmah nu ka dah kan pek nangmah nih bawipa thlarau ṭhawnnak van pe ṭhan law nangmah nih thlarau damnak van pe ṭhan hna law aw atu hin cun bawipa nangmah kha an in lawmh ṭhan i nangmah kha an in thangṭhat ṭhan i nangmah kha sunparnak an in pek khawh ṭhan nakhnga dingah Jesuh namin in thluachuahnak ka pek hna Bawipa atu zan ah hin taksa hrimhrim in a dam lomi an um lai. O thersi a fak mi, a lu fak mi, a paw fak mi, a keng fak mi, o cancer, AIDS zawtnak a phun phun in a tlun mi hna an um ko lai. Cu vialte cu Jesu namin in damnak ka pek hna. Nu an sia cun o a thi a pit kho lomi, ṭhen kha Paul cu a thi a ra kho lomi an um lai. Atu caan thengte ah hin Bawipa Jesuh na min damnak ka pek hna. Nu thi a ra kho lomi vialte Jesuh na min Jesuh min in nan thi tu zan in ra cang seh. A thi a pit kho lomi vialte zong Nazareth Jesuh Khrih min ṭhawnnak in nan pit nan thi pit cang seh. Jesuh min in damnak kan pek hna. Bawipa nangmah nih atu zan ah aw anmah le an taksa dam lonak cio in damnak tlamtling van pe hram ko hna. atu zan ah hin a phunphun ruang ah nupi fa le va le o tun tu khusak nak ruang ah thinlung adam lo mi rol eitidin zong a huam ti lo mi zei hmat a huam ti lo mi a sa thet tuk chang mi ma lam ma tha tiang angam i valei cung ah nun a zuam ti lo mi zei mazat an um ko lai cu vialte zong cu nu kut ah kan pek ṭhan sifak rethei vialte hna ka sinah ra u dindaihnak kan pek hna lai na kan ti bantukin nangmah na sinah ka van ratpi hna bawipa na sin a rami hnangamnak lunglawmhnak daihnak van pe ṭhan ko hna tiah na sinah thla ka cam bawipa korafalan hna nih o harnak ngaihchiatnak an ton lio cu amah ah zeicahdah ka nge a chiat zeicahdah ka lungre a thei ka pathian ka khamtu cu ka lawmh ṭhan lai ka thangṭhat ṭhan lai an ti bantukin aw atu lio i harnak thlichia tilet lak i an um lio cuahmah zong ah korah fale bantukin nangmah an thangṭhat i nangmah an lawmhter khotu an si khawh nakhnga dingah thlarau thianghlim nangmah nih an umnak cio ah an chungkhur khar cio ah hmunhma van la law rian van tuan than ko tiah bawipa na sinah thla ka cam o zei bantuk dir hmun an um zong ah zop bantukin bawipa nangmah an thangthat i nangmah sunparnak an pe khotu na fanu le na fapa an si khawhnak hnga dingah Jesuh na min in thluachuahnak ka pek than hna Aw, Bawipa, nang cu kan nunnak na si. Nang cu kan damnak na si. Nang cu kan hnangamnak na si. Nang cu kan zeizong na si. Nangmah nih Bawipa pakhat cio nunnak ah rian ṭuan law nangmah nih pakhat cio nunnak ah van i phuang ko. Bawipa, nangmah an thangṭhattu hna nu cu damnak a um i nangmah an thangṭhattu hna sinah hnangamnak le lunglawmhnak a um. Cancer zawtnak in aw lei phiat cang ding nangmah an in thangthat tik ah aw pawngkam vialte nih damnak an hmuh pin ah amah zong a dam ti thawng kan thei job zong bawipa a fale vialte atu a sathil vialte a sal vialte an thi duh hnu ah bawipa nangmah an thangthat i nangmah an thlaw lo cu tikah job cu nangmah nih thluachuahnak na pek than i o fanu le fapa zong na pek than hna i Bawipa sa thil vialte na pek ṭhan i a let hnih in rumnak zong na pek ṭhan ti kha kan hmuh. Cu vialte atu atu atu cu nangmah na si. O kullaruk ahcun hika ah online atu i a kut a zo i a kut a thlir i thlacamnak ah ai telmi vialte atu tlawmpal le thaizing kip tu ah hi thlacamnak ah a rak i telmi vialte hna nih thlarau taksa thinlung damnak hmu ko cang hmu ko cang hna seh kum thong hnih le kul ruk in nangmah nih na pekmi hnangamnak le daihnak he kul ruk chung cu tlong leng cang hna selaw chungkhar van ram dirh ko cang hna seh kum thong hnih le kul ruk ah na van ratpi mi thlarau damnak Jesuh Khrih na min in co hna seh hnangamnak Jesuh Khrih na min in co hna seh lunglawmnak Jesuh Khrih na min ṭhawnnak in co hna seh Bawipa kan i lawm tuk Aw lianhngannak le sunparnak vialte nangmah ta sak u sih. Nazareth Jesuh min in thla ka cam ka Pathian. Amen. Bawipa nih sunparnak co ko seh.